Soňra bolsa deňeşdirip görýäs, içinden iň arzany we iň süýjüsi haýsy fast-food restoranynda bar. Onda näme dostlar, wideomyzy başlaýarys. Eger bilýän bolsaňyz, Ahmet Meredowyň YouTube kanalynda, ýagny şu wideosynda maňa challenge etdi. Özüniň aýdyşyna görä, men garrytma aýdymyny aýtmalydym, ýöne aşakda Kommentariýalarda iň köp laýk alan bolsa Makkoş söwda merkezinde küştdep diýip 106 laýk alypdyr. Ýagny köp adama söz berildi. Indiki wideoda şu küştdep diýeni, ýagny men Ahmet Meýetiň özüne hem challenge aýtmaly we şu sebäpden ony aýratyn bir wideo etmek isleýän. Ilkinji Makdonaldsda başlaýas, sebäbi Makdonalds birinji ýerde bolýar.

Zakazymyzy etdik. Towukly burgerimiz hemem kartoşka frimiz, ýagny her haýsy bir dollardan bahalary iki dollar boldy. Ana onda da göreliň nällika. Обычny hemme e, McDonald'slarda ýagny hemme e, dünýä ýüzündäki her ýurtdaky McDonald'slaryň hemmesinde şu bir e, şekilde ýasaýarlar içinde görüşüňiz ýaly

şu wagt nemäni berip bolmaýar. Hmm, verdikti. Yani beýlekler hem dadyp iň soňunda haýsy gowy, haýsy nälidigini düşündirýär. Yani şu şu sebäpden ýanymda bir dostum bar. Yani diňe bir pikir bolman, iki pikir bolar ýaly. İkinci geljek fast foodumuz 6 ýerde durýar. Bol mol 6 ýerde ýadyma şonakdym. Bu Burger King. Hazır bu ýerden hem

Geldik Burger King. Bu ýerde McDonald's-a görä arzan bahasy bir elli ýedi. Ýagny paçti nol ýetmiş bäş sent ýaly bahasy. Kartoşka frisi o-da şonuň ýaly biraz gymmadrak, ýöne bäriň kartoşka frisi başgaça. McDonald's-a görä uly. Ha. Tak. Eee, da görýäs nälik ha Burger King. Öňe hiç iýip görmedim Burger King'de. Eger içine seretsek, içinde da şu McDonald's ýaly ýöne bu ýerde içindäki maýoneziň ýanyna ketçup hem goşulan. Bolany başga zatlaryň barysy McDonald's ýaly içi.

Iň uly fast-food restoranlarymyzyň birine-de geldik, KFC. Ýagny muňa towukly, ýagny towuga degişli zatlara-da geljek fast-food restoran ýok. Ýöne şonda-da gelip barlap iň aradan burgerini alyp deňeşdirip görjek, göreli beýlekiler bilen. Onda näme, KFC baryp göreliň.

Näzligini ýöne. Tak, içinde nämeler bar? Uly ullakan towuk bar, süýjüje. Iksan sosy bar, syr bar, hemem solýonly hyýar bar. Anda göreliň nälyka. Öňüne aýdaýyn. McDonald's bilen Burger King-e hiç meňzemeýär. Ýagny McDonald's bilen Burger King bir ýa bir içindäki towugy ýöne muňky başgaça içindäki towugy. Hemem uly hemem soçny. Beýlekilere görä. Kartoşka frisini görýärsiň, kartoşka frisi McDonald's-yň ýaly ýöne üýtgeşik ýeri ýok. Şo bir standart ululykda.

We ahyrsoňy dostum bilen netijä geldik haýsyna iň süýji haýsyna iň arzandygyna tak iň süýji towukly burgerimiz KFC-de iň gymmadymyz hem KFC-de ýöne gaty süýji burgeri iý ýani bir burgerinden doýmarsyň belki ýöne doýdurýa ýani bir iýip ýanyna-da bir suwjagaz alýaň bir kartoşka frisini alýaň boldy şoň bilen arkaýyn sen öýlänlik etip bilen şeýdip. Iň arzanymyz, iň arzan burgerimiz, towukly burgerimiz Burger King-dedy. Onuň bahasy 0.75 sent. Gdeta şoň ýaly. Ýöne iň süýji däli hem Burger King-de. Ýagny iýen wagtyň bur towukly burger gaty suhoý. Bir hili bir çalt suw içesiň gelýär iýen wagtyň bir hili. Özüňiz datyp görüň nälidigini. McDonald's bolsa ikinji ýerde, ýagny klassika gowja, ýöne KFC ýaly üýtgeşik däl. KFC ýaly soçun däl burgeri. Tak, iň süýji kartoşka frimiz men bilen dostumyň pikirleri üýtgeýär. Men Burger Kingdäki kartoşka frini gowy gördüm, o bolsa McDonald'sdakyny. Arzany bolsa hemme ýerde-de bir paçti bir bahasy. Ýöne meniň üçin iň süýji Kartoşka Fri Burger Kingde. Ikinji ýerde Makdonalds, üçünji ýerde bolsa KFC, ýagny KFC-de duzam atylmandyr, bir obyçny bir kartoşka bir üýtgeşik ýeri ýok. Ýagny Burger Kingdäki bolsa şu süýji iýen wagty bir başgaçarak beýlekilere görä. Garaş şeýleräk biz şeýdip bu günki wideomyzy jemleýäris. Eger-de bu wideo göwnüňize ýaran bolsa, elbetde aşakdan laýk goýmagy we öz kommentariýaňyzy ýazmagy unutmaň. Indiki wideomyzda biz Minskdäki ýekeje bolan türkmen kafesine gidip görmekçi, ýagny türkmen naharlary bar o ýerde. Eger-de indiki wideomyzda siz şony isleýän bolsaňyz we şo kafeni görmek isleýän bolsaňyz, onda ony hem kommentariýada ýazyň. Indiki wideomyzda çenli görüşýänçä hoş sag boluň.